Pastors ne nea ɛkeka ho. Enti na me se hyia me wɔ. Anka ɛnyɛ me tebea ni. Ɛwɔ Abiza Films TV so. Sɛ biribi. Adɔfoɔ a mo hwɛɛ saa mmerɛ yi, me deɛ nkyea firi Twedeampɔ kwaa me hɔ ma obi biara. Na ɛyɛ me anigye sɛ mo gu so taa yɛ kyia wɔ yɛn dwumadie a yɛredi yi mu. Na me a medi dwumadie ho kyia me, me din de David Addison. Na ɛnɛ deɛ baabi a mede mo abɛpie deɛ onua ɛnyɛ yizie. Yɛwɔ ekuro bi a yɛfrɛ hɔ Adanse Praso anaa Ase Praso. Yɛ start yɛ journey, yɛabrɛ ankasa, yɛabrɛ paa. Na ɛsiane yɛ papa baako a Yɛate ne din. Ne din ara ne Ozin Galoo. Esiane ɔhaw bi a ɔnam mu, ɛnyɛ ɔhaw ketewa, ɛno nti na yɛabɛpue ha ɛnnɛ da yi. Na onua adɔfoɔ, yɛreba nda fam. Ɛmu bepɔ a wobɛfo, nsuo a wobɛtwa, kwae a mprɛtu a wobɛfa mu, onua, ɛnyɛ yizie. Ɛhu yie. Na magye akonnwa wɔ ha yi, sɛbe ɛnyɛ fɛ na ɛmefɛ. Mabrɛ ankasa. Na nka me deɛ, me tse mpo yɛse henia mpo deɛ na nka bɛɛma ɛyɛ wabɔ donkuɛ mu nɛ na nka ɔsɛ ɛba na sɛbe wɔno ne deɛ ndeɛ ankɔba ne saa na n'akyi mmom na akɔ fua saa kyakya onua dɔfoɔ ɛnyɛ yize na saa mmire yi bɛpinkyɛn yɛ nua baa Regina na yɛde nkɔmɔtwetwe nyinaa abrɛ wo na kae na hyɛ no nso sɛ aboafo a wɔn boa dwumadie yi Ebi ne Rev. Mark Yeboah a ɔwɔ Potter's Hand Apostolic Mission ne yɛn nuabarima policeman baako pɛ, Gyamfi Darkwah Stephen a ɔwɔ Darkman Police Station, ne Strong TV, The King of the Airwaves. Yɛn producers ne Ebiza Films TV wɔ Kasoa, Richie Ofori a ɔwɔ Dubai, Yɛ maame baako pɛ. Na mo a ɛka mo akoma sɛ mobɛboa yɛ na yɛn nso yɛaboa wɔn a wɔnni bi yi, akwannya wɔ hɔ. Na namba a ɛgu screen so wobɛtumi afa na yɛatumi adu baabi biara a ɛwɔ sɛ yɛtumi du wɔ yɛn dwumadi a yɛredi yi mu. Yɛn akoma so adeɛ ne sɛ yɛbɛboa obi biara a ɔnni bi, na mɛfa saa akwanya wei so sɛ wo a wowɔ ɔhaw biara a wopɛ sɛ wofrɛ yɛn na yɛtutu anammɔn na yɛbɛfa kɔ to aban anim ma wo na wonya so mmoa no, wobɛtumi afa namba no na woafrɛ na yɛatwetwe nkɔmmɔ. Yɛda obi biara ase. Na Mapinkyɛ me nuabaa ɛyɛ Regina na yɛde nkɔmmɔ twetwe ne nyinaa abrɛw. Nti saa mmerɛ yi, di akyi na mpinkyɛ me nuabaa. Ne wiase a yɛda a yɛnto yɛ pono mu. So ewiase ɛda hɔ kwa? Nnwuma pa na yɛwɔ de ma wo.

Ibiza Films TV so nie. Daddy, me din de Regina na wo nso wo din de sɛn ɛne baabi a w'ase firi? Yɛfrɛ me Solomon Agyagyi na me firi Volta Region. Me m'awofoɔ no mo firi Volta Region na wɔn mo ba Achanti Region na wɔn bɛ wo me wɔ Adanse Akorɔso. Na me deɛ aha na wɔn bɛ wo me, aha na me tra abɔ me bra bɛsi saa berɛ yi.
Daddy, mpɔkyerɛ yi o. Daddy, ɛdɛn na anka wopɛ sɛ wobɛyɛ no wɔ abrabɔ mu? Na anka mekɔ da berɛ no na mepɛ sɛ na anka mekɔ sukuu abɛyɛ dɔkta. Nanso boafoɔ nni hɔ nti mantumi ankɔ akɔduru baabiara. Nti wobɛtumi aka wo sukuu ho nsɛm kakra akyerɛ yɛn?
Kunu deɛ mantumi ankɔ akɔ mekɔduruu meduruu class class three no abrabɔ no nti saa tam no na ɛnte sɛ saa berɛ yi na ɛyɛ form four tam ɛno deɛ as asa na wobɛkɔ sukuu koraa mpo wobɛtwa kwan asa ara ɛnte sɛ first no nti ɛduru saa berɛ a wobɛkɔ sukuu koraa mpo agye sɛ wokɔpɛ apaa bi di Ntsi saa da no krapoo no ɔanntumii akɔ skuul. Asaana na ɔbɛnya mpaboa krapoo, akyɛ, adze akɔ skuul krapoo annyɛ asɛm nketsewa. Ntsi abrabɔ no yɛ dzinn wo da hɔn yi krapoo annyɛ yie. Ntsi mewɔ mu saa ara, beebi a mabadur deɛ na m'awofoɔ so afir mu afir abrabɔ no deɛ na ɛyɛ dzinn ma me. Na mennhu deɛ meyɛ. Nti ɛhɔ na me sa m'akyi. Nti mantumi ansa antoa so bio na mede gyae hɔ. Wokodu Castries no na wo w'ayefoɔ wuiɛ? Aane. Ok. Mepɛ sɛ mebisa wo sɛ, wo wɔ yere no mma? Aane. Na oyere no mma, hefa na wɔn wɔ sisi a? Sisi a wɔn nso wɔ

Okay, yeah. Nti baabi a ɔte no, wo ho tɔ wo? Daabi, sɛ meka sɛ me nea mesɛ ne kura ni mehu deɛ ɛntɔ me because saa da no ana menii me yere ne me ma no mu nyinaa gu nti ɛyɛ dii ma yɛ paa. Ɛda baako na ɔne wo yere ne wo ma no nyinaa? Mu noa na ɛda. Na light wɔ ha? Daabi, na light nso ni hɔ.
Nti mo nyinaa mo gu ɛdan baako mu? Asaa, baako mu ara na me ni me yere mo nyinaa gu. Nɛ lati nso nni hɔ. Saa?
Aane. Nti wo nfili comfortable koraa? Dabi, dabi, dabi, dabi, dabi. Nɛ m'ani ngye koraa. Nti me da koraa po a, me nɛ me ntumi nda. Ɛhyew nko ara.
Aane. Ɛyɛ asɛm o. Hmm. Nti me me nyane saa a yɛ ma adwendwi saa na me hu deɛ me yɛ krapo.
Nti wo ne oyere ne ɔma no nyinaa egu dan baako. Saa. Ɛyɛ baabi a mo da yi. Aane, ɛhɔ a.
Awerɛhosɛm o. Ahwɛfoɔ, mo ani gu so a morehwɛ, anka ɛnyɛ me tebea ni wɔ Abiza Films TV so. Montwɛn me, mereba titi ara. Yɛn nua Bara Gyi, meda wo ase. M'aso mu wɔ ha. Ahwɛfoɔ a mo gu so rehwɛ dwumadie yi, mpaninfoɔ buu bɛ bi sɛ, Sɛbe, Kaakum, yɛgye no kwaku anum. Yɛakɔ tie yɛ papa anum asɛm. Sɛbe, yɛ papa asɛm a ɔmɔ bɔ yie. N'asɛm awerɛho. Ah! Sɛbe obiara na anka ne daeɛso ne sɛ na anka ɔbɛba abɛyɛ dɔkta. Ɛnnɛ, ɛsiane sɛ wiase nkuku hwe aseɛ nti, ne daeɛso antumi ammam. Ɔhyɛɛ sukuu ase fɛfɛɛfɛ, nanso sɛbe ɛsiane sɛ n'awofoɔ bɛfirii mu nti, wantumi ankɔ andu baabiara, ɛfiri sɛ na ɔhaw no. Sɛbe ɔbaakofoɔ ntumi nko. Nti ɛmaa yɛ papa yi gyaa sukuu. Ɛduadua mu ara de ne ti pempameeɛ ara. Ɛnnɛ ɛkua na ɔreyɛ. M'adɔfoɔ, yɛmmisa sɛ ɛkua a ɔreyɛ yi koraa sɛn na ɛteɛ? Sɛdeɛ ɔno ankasa dii kan kaa n'anom asɛm, menim sɛ motiee n'asɛm a moabɔ yie. Asɛm awerɛhoɔ. Na menim sɛ adɔfoɔ a mogu so a morehwɛ dwumadie yi, menim sɛ mobɛyɛ ma no ayɛ fɛ, ɛfiri sɛ yɛnim deɛ motumi yɛ. Momma yɛntwa yɛn ani nhwɛ yɛn papa yi, na n'asɛm mmɔbɔ yie. Aboafoɔ a wɔboa dwumadie yi bi ne, Rev. Mark Yeboah, Potter's Hand Apostolic Mission, Kasoa Broadcasting. Odi, yenim sɛ ɔbɛyɛ ma no ayɛ fɛ. Yenim deɛ otumi yɛ. Wokae wɔ mpaebɔ mu, yɛ dwumadi a yɛredi nyinaa. Nyame ɔnhyira wo. Nyame ɔnkɔsoa ɔnhyira wo. Hyeehye o, hyeehye o, baako pɛ. Yɛn nua bɛɛma

Meda crew no nyinaa ase, crew crew, Ebiza crew nyinaa, meda mo ase ne mo mmɔdenbɔ a mobɔ ne mpaebɔ a mode retaa yɛn akyi yi. Yɛn maame baako pɛ Richie Ofori, Dubai na ɔwɔ, Nyankopɔn ɔnhyira wo. Ahwɛfoɔ, kae sɛ w'ani gu so a wohwɛ na nka ɛnyɛ me tebea ni wɔ Ebiza TV So na ahwɛfoɔ yɛnim deɛ mobɛtumi ayɛ, ɛfiri sɛ moayɛ bi pɛn. Saa mmerɛ yi, wo a ɛka w'akoma sɛ wobɛboa dwumadie yi, number no a ɛgu screen no ase yi, fa na boa bi. Kakra biara nsua. Na wo a wowɔ ɔhaw bi a wopɛ sɛ yɛbɛfa kɔ aban na aban nya mmoa de rema wo so no, wobɛtumi afa nɔmba no frɛ yɛn, yɛne wo bɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛbɛtu anammɔn aba ma yɛyɛ ama no ayɛ fɛ. Saa mmerɛ yi, yɛ nsa mmerɛ yi, yɛnsan kɔ yɛn nuabaa Reggie hɔ. Reggie, baabi a wɔ biara, so ma me.

Dadi, deɛ na anka wopɛ sɛ woyɛ na antumi ambom amma wo no, seesei a abrabɔ mu no ɛte sɛn? Abrabɔ no deɛ ɛyɛ den ma me paa. Nti seesei ara deɛ mefa no sɛ na mede me ho fa akuadwuma mu. Nanso sei a asase nyɛ yei nso, ɛno koraa po abɛyɛ ɛhaw kɛseɛ koraa po ma me. Nti seesei ara koraa po, Deɛ ɛbɛdi koraa mpo yɛ den ma yɛn. Yɛyɛ asase no koraa mpo a, ɛnyɛ yie ma yɛn. Gye sɛ se asase no yɛ no, gye sɛ ɛno nso abɛtɔ sikasɛm, wobɛtɔ fɛt, fɛtɛlasa, no a yɛyɛ a yɛnni sika nti, yɛyɛ a ɛkɔse aga. Nti yɛkɔ yɛn akyi, yɛkɔ yɛn anim a, Nkɔ, yɛbaa yɛhye nso a na ɛyɛ den ma yɛn. Nti me ne me yere ne me mma no mu koraa deɛ yɛbɛdi koraa po ɔtɔ da bere koraa po a ɛyɛ den ma yɛn. Ebia yɛbɛbɔ bankye pese yi koraa po, nam a wɔde bɛka koraa po ɛno deɛ ɛboboe. Nti na yɛnam mu saa nti atɔ yɛn adwendwene yɛnhu deɛ yɛbɛyɛ. Afei na nneɛma mu ayɛ den krapoo ama me. Nti sɛsi ayɛ krapoo, mefa no sɛ yadeɛ bi nso abɛka me nti, ɛno deɛ me ɛno deɛ krapoo ɛyɛ den ma me. Nti kakrakra meyɛ krapoo sɛsi ayɛ krapoo, menni ahoɔden a mede yɛ. Nti me me ɛɛ ama abrabɔ no asa kɔ so ama yɛn. Nti ɛno deɛ krapoo atɔ yɛ adwedwen. Nti meyɛ me ho hwee anyɛ yie. mekɔ m'ani nso a, nkɔ, meba m'akyi nso a, nkɔ. Nti sɛsi a mefa no sɛ baabi a maduru no deɛ, manka sɛ adi ama me a, ɛndeɛ na mebua. Wɔadi ama me. Sɛ first no mewɔ ahoɔden kakra kakra deɛ, metumi ba kakra, kɔ kakra ba. Na sɛsi a ɛndeɛ, yadeɛ no aba yi deɛ, na mentumi nkɔ koraa. Nti menya kakra bi ara nso a, gye sɛ mede kɔsa me ho yadeɛ. Nti ama sɛsi a ɛndeɛ, Meka sɛ yɛn ho tɔ yɛ a, meboa mo a ɛdi ama yɛn ankasa, meyɛ me ho hwie a ɛnyɛ yie. Hmm. Boafoɔ nni hɔ. Nti baabi a yɛakɔdo yi deɛ, yɛhia mmoa. Sɛ yɛannya boafoɔ no deɛ, yɛn asɛm no deɛ, ayɛ mmɔbɔ ama yɛn. Na yareɛ bɛn na ayɛ wo? Ɛfane sɛ yareɛ no starteeɛ no, ne me mu no nyinaa na adeɛ no bɛkɔpue wɔ m'akyi hɔ nom sɛ ɔpɔ nti mede kɔ hospital no na dɔkta no ka kyerɛ me sɛ saa yadeɛ no sɛ mayɛ ho operation a ɛde ɔhaw bebree bɛba ɛbɛma yadeɛ wei aba nti mefa sɛ dɔkta kaa sɛ saa no asa aba mu nti sɛsi a mewɔ hɔ korapo a na me nan ne nyinaa yɛ sisirisi mpaboa korapo na mentumi nkyɛ nti mesa kɔ repɔtoeɛ no Wɔka kyerɛɛ me sɛ, Seesei akɔfa ɔhaw bebree aba, ama mogyaborosoɔ nso aba wura mu. Enti sɛ manyɛ ɔprehyɛn a, wɔyi kɔba, wɔyi kɔbra, wɔde yadeɛ bebree bɛbrɛ me. Enti na wɔse ɛyɛ a mebɛ report. Enti sɛ mekɔ saa nso a, na ayɛ sika, ɛda a wɔbɛhyɛ me krapo na mennya sika kɔ. Nti. Na ɛyɛ deɛ yareɛ na doctors foɔ no kae sɛ ayɛ wɔ w'akyi. Ɛɛ, mefa no sɛ adeɛ no na abɛbɔ m'akyi sɛ ɔpɔ. Nti mekɔɛ no, ɔno de asɛm a ɔka kyerɛ me sɛ, gye sɛ meyɛ operation na ɔmo yi mfiri hɔ. Sɛ ma ɔmo anyɛ operation na ɔmo yi firi hɔ a, ɛde yareɛ bebree bɛba. Na wammɔ yareɛ no din ankyerɛ wo? Yareɛ no din deɛ, saa na dɔkta no ka kyerɛ me. nti wammɔ yare no din. Ɛno na medi kan ka sɛ me yadeɛ no deɛ, me ankasa mpo deɛ na me num da yadeɛ korɔ a ɛha me nti obinom ho a, wɔn se yɛ nkrodo anaasɛ ɛɛ kooko. Nti sisi a se adeɛ no akɔgye me mu afa no, mɛ mehia boafoɔ na wɔn aboa me na mede akɔyɛ operation no. Nti na mensu sɛ Me ho atɔ me kakra na ayɛ yie nti baabi a maduru no deɛ ayɛ di ama me paa ayɛ di ama me ayɛ di ama me seesei a baabi a mekɔduru deɛ sɛ meka sɛ mewɔ ahoɔden paa deɛ ɛno deɛ meboa na meboa paa ɛno deɛ seesei a koraa po me asa na masɔ de apagya me mu koraa po a ɛyɛ di ama me papaapa na akɔtɔ me aduru aduru tam bi koraa po a na hmm Na menhu deɛ meka mpo, na hmm mm na ɛdi ma me papapapa. Nti seesei a baabi a mekɔ duru deɛ mm m'abrabɔ no deɛ menhu deɛ mɛkɔ akɔyɛ. Nti wobɛtumi ama yɛahwɛ wo yareɛ no? Aane. Bɔkɔɔ. Jesus! Eish! Wei deɛ ɛhu. Atiefoɔ. Wei deɛ agye me nsam yi ara mehu bi koraa da. Ei! Kooko anatwo. Wei deɛ agye me nsam koraa. Daddy, tena mu.

Ntsi ama me meda krapo asa na mɛsɔ de krapo aho edi ma me na na atwe me mu kaseɛ no nyinaa me nan nso ayɛ titiritii sɛ mesɔre wɔ kɛtɛ nso a gye sɛ meyɛ brɛbrɛbrɛbrɛw madi me nan bɛwura mpaboa nkrapo no deɛ ɛboboe na mentumi nwura mu gye sɛ meyɛ nkakra nkakra nkakra ansa na mapue nti ɛde problem bebree abrɛ me Na me nan nyinaa yɛ sisirisii. Me dɛ me ho anyɛ yie. Nti hmm, na ayɛ asɛm adwendwen paa ma me. Na wotumi da w'akyi? Hmm, na mentumi da m'akyi o, gye sɛ meyɛ kakrakra se Hmmm na me tumi da machine machine deɛ me ka sɛ me ɔno deɛ me tumi da machine hmmm. Na daddy sɛbi na wo nna mu nso te sɛn. Hmmm me fa nsɛ me da mu deɛ na machine deɛ me tumi nfa nda gye sɛ ma di mani butu sɛ nti me yɛ saa saa na mɔ sɔre no na ayɛ deɛ ama me nti me fa nsɛ saa yadeɛ wɔ yi koraa po atumi di tiri pa yɛ koraa po brɛ me na me tiri bɛ. pae me saa meyɛ me ho hwee anyɛ ye nti hmm maka se m'asɛm nyɛ mmɔbɔ a ɛndeɛ na mebɔ o m'asɛm yɛ mmɔbɔ o hmm na mepɔtwo o wo mɛma yɛm ɛsi pi ɛsi ta hmm ɛndeɛ mɛ eh, first no si ahɔde nti deɛ sese adeɛ ahɔde no akɔ fam paa no nso yɛ di ma me hmm
Ɛɛde ma wo paa. Ah, saa, ɛɛde ma me paa. Sɛ wobɛtumi ne wo yere ahyia wɔ mpa mu. Ɛnti sɛ first no o. Mm, mesɛ deɛ, sɛ ahoɔden no akɔ fam koraa. Nneɛma akɔ fam ama. Ah, saa.
Yareɛ no nti.
Yareɛ no ntira.
Mm, ɛɛde, ɛɛde.
Ɛɛde ama me papapapapa.
Ɛbɛyɛ yie wɔ yɛ. Na daddy, ade wei a abɛ ɛnhu. Nti ɛkwan bɛn so na wofa so? Hmm. Ɛma wo nsa kɔ w'ano paa. Hmm, ɛhɔ ndeɛ ɛyɛ asɛm o. Hmm, ndeɛ hmm, gye sɛ hmm, mefe mu kakra kakra nti hmm, hmm, na ɛdi ma me nti ɛyɛ a na meyɛ kakra kakra kakra adwuma ani kwan sɛ saa yadeɛ wɔ yi medi kɔyɛ krapo aho Manyɛ nsa nso anyɛ ye nti ne mede fɛ mu kakrakra. Ɛtɔ da bi kra po a gye sɛ mekɔyɛ adwoko na baabi a nsuo mu a wode bɛkɔ akɔto kra po aho ɛnyɛ asɛm ketewa. Kwan no wa na ɛyɛ tadeɛ mu na menante kakrakakra ebia tam bi a ebia mekɔ kra po a na atɔ me yere ne me ba no adwodwi because tam a mede bɛba fie no na ahɔde a ne ho a mede bɛba no nti na atɔ wɔn adwendwe. Nti na menam mu kakra kakra kakra ansa na mabɛdu. Nti sisi a ɔho baabi a madu no deɛ na mehia boafoɔ sɛ na mesrɛ Nyankopɔ mpaebɔ sɛ ɔmboa me na menya aboafoɔ na wɔn yi me haw yi firi hɔ ma me na me so na me ho tɔ me a menya kakra bi a Na me ne me yere no ne me ba no mu aho, na nso yɛde akɔ yɛn anim, aka yɛn anim. Na nsuo no nko ara ne adwuma a woyɛ? Hmm, daabi o, mefa no sɛ nsuo no ho sɛm no deɛ, ebi a ɛno deɛ nam ho sɛm nti na mede kɔ nsuo no mu. Aane.
Nti wonyɛɛ adwuma biara anka nam no ho? Ɛnna meka sɛ, Ɛkua adwuma yi nso mboa yɛ. Nti asase no mboa yɛ nti, sɛ ebia bankye ɔbɛyɛ koraa mpo, na antumi ambɔ papa because asase no nti. Ebinom sisi a adwuma biara yɛ sikasɛm. Me a mewɔ ha yi menyɛ sika nti meyɛ a, me deɛ no na antumi nyɛ yɛ nti, yɛnya bankye kakra a, yɛnoa nsaa a, Sɛ na mo no nti, na me mayɛ m'adwene sɛ a, sɛ mekɔ tadeɛ mu nso a, mɛnya nam kakra ba. Ebia mɛkɔ koraa boboobue. Na Dady, woyare, woaa wosi dɛn kɔdua saa bankye no ne saa nnoɔma nnoɔma yi a woka ho asɛm yi? Hmm. Hmm, ɛno deɛ, hmm, na ɛyɛ Nyankopɔn asɛm o. Anaa wo mma no nso boa wo? Ae, na me ne wɔn kɔ kakra kakra. Mm.
Nti ɛyɛ ɛɛ nsuo adwuma no nko na yɛ ɛnam ne yie no nko ara? Ɛno si adeɛ no kɔ yɛ yɛ a na me de bidi adwuma nso firim kakra na nso bidi adwuma nso si a manya sika na ɔpretafoɔ ade atwa dua no ama me krapo na me nya. Nti na me ankasa na me de si kan yɛ no kakra kakra Kakra kakra no mede aba sika kwan ho nso hmm na atɔ fam nso na ayɛ di ama me nti na me na mu kakra kakra na nsa yi kra po sɛ abrabɔ no akɔyɛ na obi kra po to abɛ sɛ ɔhia obi a bɛyi nsa fo ama no hmm si abrabɔ ayɛ no na o me se mɛyɛ na nti mede me ho wura mu kra po aho ne na ayɛ asɛm nanso megu so kakra sa aduru saa bere koraa po na me ni ayi wo nanom koraa po na akɔyɛ ntɛkɔ because si a m'ahoɔden antumi no na ɔno nso akɔyɛ bofo aba na mede nam kakra nti sisi a mesrɛ nyame mpaebɔ sɛ manya ɔboafoɔ na wɔaboa me, na wɔayi me haw yi afiri hɔ ama me, na me ne me yere ne no me ba no mo, na yɛanya biribi kakra nso adeɛ a, na ma yɛde ahwe wɔn mo so. Nti baabi a medan deɛ, sɛ manya ɔboafoɔ deɛ, ɛyɛ di ama me. Nti ɛsrɛ na mesrɛ, Nyankopɔn na mede srɛ sɛ wɔn yi ɔboafoɔ mma me mesrɛ Nyankopɔn paa sɛ wɔn yi ɔboafoɔ mma me na wɔn boa me na me me ha wei nso ntwa ma me na me nso na me ho tɔ me kakra. So sad so sad. Ewiase yɛ ya ah ewiase yɛ asefem ɛtɔ da bi a ɔbra nti baabi a. Ahwɛfoɔ asɛ wei deɛ ɛyɛ awerɛhoɔ ɛyɛ asefem so yɛnkɔ break montwɛn me meba sisiaa. Me nua baa Reggie medaase masɔ mu aha. Ahwɛfoɔ a mo gu so rehwɛ na nka ɛnyɛ me tibiani wɔ Ebiza films TV yɛda obi biara ase. Yɛtie yɛ papa yi haw nyinaa, na yɛ papa yɛ papa yi haw yi mmɔbɔ yie, na asɛm mmɔbɔ a, woanhwɛ kɔbrane adeɛ a ɔbɔ n'akyi yi, sɛbe na nka yɛwɔ a,

Adeɛ yi me mpo fiti ase no menim sɛ ɛyɛ hernia but doctor koraa ɛntumi hu yare korɔ na ne nsɛm nyinaa sɛ gye sɛ yɛyɛ no operation na saa ade wei sɛ yɛanyɛ no operation a ɛsɛ ade yareɛ ahodoɔ bebree bɛbrɛ no ɛna ɛsane sɛ wonyɛ sika ntu saa na mo wɔ nti na asetena mu ayɛ den ayɛ den ɔgye ne ho a ɛngye. Sɛbe woahwɛ mfonyin, hwɛ ade a ɛbɔ kɔbere no akyi a, minsum. Ahwɛfoɔ, mesrɛ mo, mesrɛ mo, aban, biribiara a wowɔ, mesrɛ, momma yɛntwa yɛn ani nhwɛ yɛn papa yi, na n'asɛm a mmɔbɔ. Ɔgye ne ho biara ngye. Hwɛ sɛ kɔbere no. wobɛwurawura, awura, awura, awura. Sɛbi adwuma a wɔka nyinaa sɛ ɛno na sisi a wɔyɛ kakrankra ma wɔnya bi kɔ n'ano yi, sɛbi ɛntwa yie. Nti srɛ na mesrɛ mo sɛ momma yɛnsɔ yɛ papa mu na yɛnyɛ no mmoa. Wɔhia yɛ mmoa, yɛ a sɛbi kakra wɔ yɛn nsa mu. Momma yɛnyɛ no mmoa kakra bi nsua fam a dɛn na so yɛbɛtumi aboa bi. Yɛmboa no na yɛntumi nhwɛ no na adɔktɛs yi ntumi nyɛ no oprehyɛn na ɔnyɛ dɛ, ɔnya ahoɔden kakra. Na menim sɛ ɔwɔ ahoɔden a ɔbɛtumi ayɛ. deɛ ɔbɛtumi ayɛ ama ne nsa akɔ n'ano na ebi aso n'abusua nso so. Nti mesrɛ mo, kotodwe gufoɔ, momma yɛmmoa, momma yɛmmoa. Da a wɔbɛda mpo ɛyɛ den, wontumi sɛbio wobɛda abutu hɔ. Da biara me nuabaa, me nuabarima, awerɛho, awerɛho. Aboafo a wɔboa dwumadie yi, ebi ne Rev. Mark Yeboah, Potter's Hand Apostolic Mission, Kasoa Broadcasting, Shosho, yɛda ase, Nyankopɔn ɔnhyira wo. Ɛne yɛn nua bɛɛma Policeman baako pɛ, Gyamfi Dakwah Stephen Dacoman Police Station aban Nyankopɔn onhyira wo pii Strong TV the king of airwaves yɛda mo ase Yɛ sponsors ɛne Ebiza Films TV Kasoa ɛna yɛwɔ Ebiza crew nyinaa yɛda mo ase ne nnwuma pa. Mo mpaebɔ a mode taa yɛ kyi yɛ Maame Richie Ofori, Dubai na obutuo. Madam Nyankopɔn ɔnhyira wo. Ahwɛfoɔ, seesei a deɛ mɛtumi aka ne sɛ yɛ papa yi asɛm yi Ɛya ti wo a wopɛ sɛ woboa biribiara a, numbers yi na egu screen yi ani, fa ne tumi boa bi na entumi mboa yɛ papa yi na ɛnyɛ operation yi ma no na onya ahoɔden na ontumi mboa n'abusua.

Together our support we put a smile on their faces and their dreams comes true.
Daddy, ɛdeɛn na wowɔ ɛka kyerɛ aban ɛfa saa yareɛ yi ho? Sesei a ɛserɛ na mesrɛ aban sɛ wɔbɔ boa me afiri ɔbɔboa me afri me haw yi so nti sɛsei a srɛ ne me srɛ wɔ mayi ɔprehyɛn ho sɛm no so sɛ ɔmo bɔboa me na ɔmo ayɛ ɔprehyɛn no ma me sɛsei a meka sɛ me me wɔ sika a mede bɛyɛ ɔprehyɛn no deɛ meboa bikɔs ɔnyɛ sika ketewa kwan bɛn so na mɛfa ansa na manya sika ayɛ nti yɛsrɛ ne mo srɛ sɛ ɔmo boa me na ɔmo yɛ ɔprehyɛn no ɔmo yi adeɛ no fri hɔ ma me na me nso me nya ahɔde kakra me fa yɛ adwuma nti yɛsrɛ na me srɛ aban ne atiefoɔ no nyinaa deɛ ɛbɛka no akoma biaa ɔmo srɛ me ɔprehyɛn no ho na ɔmo yi ɔpre yɛ ɔprehyɛn no ɔmo yi adeɛ no fri hɔ ma me ɛno na ɛyɛ me ɛno na mede srɛ ɔmo nti me pa ɔmo hyɛ wo pii deɛ ɛbɛ. Ka na akoma biara mede Nyakopɔ srɛ no sɛ wɔn boa me kwan biara so no wɔn boa me na ɔno nso kakra a ɛbɛtɔ ne nsa mu no wɔn boa me na wɔn yɛ operation no ma me deɛ na ɔbɛka na akoma biara wɔn boa me nti me hia ɔboafoɔ me srɛ aban sɛ wɔn boa me ɛne tiefoɔ no nyinaa deɛ ɔbɛ Tie m'asɛm biara nti ɛnka n'akoma na ɔmboa me na ɔnyi me haw yi no afiri me so. Ɛserɛ na mede serɛ, ɛserɛ na mede serɛ, ɛserɛ na mede serɛ. Nti wɔmmoa me, mede Nyankopɔn serɛ wɔn sɛ wɔmmoa me na wɔnyi me haw yi mfiri hɔ mma me. M'abisadeɛ no na mede tu wɔn obiara anim.

Together our support we put a smile on their faces and their dreams comes true.
Aban wei deɛ mesrɛ wo mede nkotodwe gu fam. Yɛ papa yi, Solomon Agyagye, ɔno ni. Sɛbe sɛdeɛ ɔdi nkan kaa n'akosɛm yi. Ɛyɛ yie. Nti aban, sɛbe wohwɛ yɛ papa yi a, waa hwɛ a, hwɛ deɛ bɔ me papa yi akyi. Aban, doctor mpo sɛ yareɛ yi, ɔnim sɛdeɛ ɔbɛfrɛ no mpo. Sɛdeɛ ɔno ankasa dii kan kaeɛ sɛ, binom se Nkodoɔ bɛtumi ayɛ. Ebi nso sɛ kooko bɛtumi ayɛ. Na sɛbe, yɛnim sɛ adɔktɛsfoɔ na nim de. Nanso sɛnea ɔreka n'asɛm yi, ɔse ɔde kɔ hospital, dɔkta mpo sɛ ɔnnim yareɛ no su. But deɛ wɔbɛtumi ayɛ ne sɛ operation na wɔbɛtumi ayɛ. Na sika a wɔregye no, sɛbe, yɛ papa Solomon Agyagye, ɔnni bi a ɔbɛtumi ayɛ ama. ayɛ ɔko kɛseɛ ama no. Nti srɛ na yɛsrɛ mo sɛ mobɛboa na yɛtumi ayɛ dɛn? Apɛ mmoa de ama yɛn papa yi na moayɛ operation yi ama no. Sɛdeɛ adeɛ reteɛ yi, ahwɛfoɔ, ɛɛya. Me mpo deɛ ɛyɛ me hu. Nti mɛsrɛ mo, momma yɛmboa na yɛmboa yɛn papa Solomon Agyagye na ɔntumi nya ahoɔden kakra na ɔnya adwuma mfa bi mbrɛ fie na ɔne n'abusuafoɔ ndi. Meda mo ase, meda mo ase bebree. Me ba ni o.
Ɛno yɛ me kaahyire. Ɛno nso saa yadeɛ no ara abɛda ɔno nso so wɔ ne nan ho sei. Sei a mennya sika sa me me ho yadeɛ nso, ɛno nso na ne deɛ no kɛseɛ ara na ɛyɛ. Kɛseɛ ara na ɛyɛ kɔ nti akɔyɛ problem ama yɛn mmienu no nyinaa yɛda hɔ a na atɔ yɛn adwendwi. Mpakyɛw adɔfoɔ, me ne me papa yare no bi wɔ yɛn ho nti me pɛ sɛ mo boa yɛ. Mo boa yɛ Nyame Nyame bɛ hyira mo ama mo adwuma akɔ so yie. Nyame nso bɛ tre ne nsa wɔ mo adwuma yɛ so.
Na yɛbɛtumi ahwɛ deɛ wia wo nso ɔdeɛ no teɛ? Mpakyɛw.

Nti mesrɛ momma yɛnhu abusua yi mmɔbɔ wate. Abusua yi ɔmo hu amane. Ɔmo hu amane paa. Na yɛsɛ mmerɛ yi yɛbɛtutu yɛn anamɔn akɔhwɛ baabi bia a baabi a yɛ papa yi tumi nante kɔ na ɔkɔ brɛ anaasɛ ɔkɔ bɔ ne ho mmɔden kakra nkakra ansa na wanya bi aba fie. Yɛbɛtutu yɛn anamɔn na yɛakɔhwɛ hɔ. Nti yɛsɛ mmerɛ yi mondi yɛn akyi.

Ahwɛfo, ɛnyɛ yize. Agya, abɛ ni nie? Ɛni o.
Ei!
Nti wei na ɔne obi yɛ no? Aa, saa.
Awurade!
Nti wo wo se wo yɛ dɛn? Wo wo bɛ tete? Aa, me me titi ade agu kɔntena mu ama ama no kɛkɛ. Ei!
Nti wei wogye like Akatua a wotua ma wɔn mu du kakra. Ɛno deɛ sɛ akɔyɛ sɛ bayede bayede o.
Awurade. Nti ade wei nyinaa akyi na ɔsan de bɛtete nsɛmfuo kɔgu galɔn na kyerɛ sɛ mo nto mo nka amena ne adeade ɔdeɛ mepɛ sɛ yɛkɔ ne sei wɔ na mɛhwɛ adeɛ wɔ hɔ why. Awurade. Ɛɛdin o. Ɛɛdin sɛnea ɔka deɛ ɛɛdin. Ɛɛdin nanso wobɛyɛ deɛ. Yɛsɛ deɛ bɔto obi a yɛ fa nsa kwakoe asɛm. Ahwɛfoɔ ɛnyɛ easy ɛnyɛ easy me papa na asɛm a mɔbɔ nti mesrɛ mo momma yɛn yɛ yɛ papa mmoa why ɛnda fam. na yɛwɔ de ma wo. Me a medi dwumadie ho kyea me, me din de Regina

Ahwɛfo, ɛnyɛ yize, ɛnda fam, ɔko wei nyɛ nipa baako ko, yɛhia mmoa. Na agya, yɛba na ɔsɛ wɔ biribi ka. Na mewɔ asɛm bi ka. Me haw nti wahu, meka m'asɛm wɔ ha. Na ɛyɛ papa bi sɛ adeɛ no yɛ me na menni no kɔ Na eba afe di awa no nsu ho ya na ɔse, Na sasia bi, me ndɔ ma yɛnkyɛ ne bu no nti na me gu su kakra kakra kokoo ne ba pɛ. Ɛnkyɛ bia na papa ne ba wuiɛ no, ne ba nso aba gye ne n'abosafoɔ nso aba gye afiri me sam by force. Kyerɛ sɛ w'abiri mogya ani ayɛ kokoo wɔ obi asaase so nti ayɛ sɛ yɛmma yɛnkyɛ Ɛnyɛ saa? Ɛyɛ saa.
Ɛnna papa no abɛfiri mu. Afiri mu, na ne ba ne n'aboseafoɔ abɛgye afiri me nsam, by force. Ow!
Woahu sɛdeɛ m'abrabɔ yi teɛ, ɛhaw a mefa mu. Ɛnyɛ asɛm ketewa o. Papapapapapa.
Kyerɛ sɛ, ne haw nyinaa ne sɛ watumi abɔ ne ho mmɔden ayɛ koko kakra no a, obi asase so na ɔyɛɛ. Ayɛ sɛ yɛ ma, yɛ ma yɛnkyɛ. Na ɔyɛ wiee no, Aso like aso na ɔbɛte so aba no nipa no afiri mu na nipa korɔ no ba abɛgye afuo no nyinaa kyerɛ sɛ wabrɛ agu adɔfoɔ mese me papa sɛ ɔse wɔka ne haw nyinaa ɛnɛ wɔnwie wɔnwie nnɛ ti sɛ na mesrɛ mo sɛ papa yi n'asɛm a wɔbɔ. Momma yɛmmoa no. Mma yɛndan yɛn akyi nkyerɛ no. Menim sɛ fam ha yɛ den, but mesrɛ mo, yɛnyɛ no mmoa. Seesei a me haw nyinaa, anaasɛ ne haw nyinaa ne sɛ, yɛmmoa no na montumi nyɛ no oprehyɛn no, na sɛnea ɔbɛnya ahoɔden kakra. Me papa yi wɔ brɛ, na deɛ ɛteɛ ne sɛ baabi a abidie no mpo wɔ no, anaa ɔyɛ abidie ho adwuma no, ɔse sɛ wɔde me kɔ hɔ no a, ade bɛsa. Nti kyerɛ sɛ ɛnyɛ kwan ketewa. Sɛ wɔn wei deɛ wahu ani so bio o nti mesrɛ mo momma yɛn mboa yɛ papa yi wai mesrɛ mo aa because sisi aa ade wei nti ama sisi aa ɔntumi nkɔ na waba sɛ wahu nti mesrɛ mo mo mboa yɛn menim sɛ mo boa yɛn a sɛbe Nyankopɔn a ɔbɔɔ soro ne asaase a ɔtɔ nsuo ma aboa sonso nya bi de yɛ dɔteɛ no ɔnhwɛ mo kwa ɔbɛhyira mo ama mo dwuma ayɛ yie. Yɛda mo ase sɛ mo adi akyi fiti mfitiaseɛ abɛpem awieɛ, aseda nyɛ mo dea. Nyame nhyira obi biara. Amen. Amen.
Ewiase yɛ ya aah ewiase yɛ asefem Ɛtɔ da bi a ɔbra nti. Baabi a ɛwɔ sɛ yɛdu wɔ abrabɔ mu no